бу музейга икки тыһыынча уон биир сыллаахха үлэлии киирбитим. Маннаттан киирэрбэр киирэрим саҕанаттан мин Чөрөпсүтээҕи культура управлениетыгар үлэлии сылдьар этим быстах кэмҥэ. Ол сырыттахпына Григорий Григорьевич Торонтаев очолого директор, музей директора, мен көрсө түһэн баран дьэ Мин анныбар директорынан киирэрэ. Мин уураем этэ оннуктан bir музейбар төлөли иһдьэм гынан баран мин оннугар киир диэн ыҥырда. Онон дьиттэн итинни биир күнүттэн икки тыһыынча уон биир сылга дьэ мин үлэбин саҕалаатым музейга. Антон, бастаан киирэн баран, э, биллэн турар, э, дьону эһэргэни кытта билсии, музей үлэтин кытта билсии, э, оннуттан бу үлэлии сылдьар дьоннор, холобура, бу Григорий Григорьевич да буоллун, Варвара Дмитриевна, Валентина Дмитриевна, туохтаан үрдээх элбэх сүбэлэри-амалары биэрэллэр, суолбун булдуран биэрбиттэрэ. Уонуттан үлэһиттэри эмиэ ылыы буолбута. Ол курдук холобура биһиги мин аан бастаан бу Кыскина Валерия Валерьевнаны үлэҕэ ылбытым. Ол кэнниттэн дьэ бу Виктория Иннокентьевна Пермякова үлэҕэ киирбитэ. Онтон Дьячковскай Савелий Иванович игин идэттэн үлэлиир дьэ дьоннор бааллар эбит. Сөп. Дьэ оттон үлэбит саҕаланна. Ол гынан баран дьэ аамай улахан проблемабыт үлэлиир сирбит суох. Музейбыт сабыылаах турар, хатаан оттуллар кыаҕа суох. Бу саҥа тутуллубут музейбыт иккитинчэ аҕыс сыллаах үрэҕи киирбит музей эмиэ хатаан үлэлээбэккэ турар. Кыһалҕа бөҕөтө, фонда барыта хомуллан баран турар. Дьиэ иһигэр дьиэбит былаанаттан төһө даҕаны саҥа оччолор саҥатын иһин биир хайдах өтөхсүйэ быһыытыйбыта биллэр этэ. Тэстэр даҕаны, хайыыр даҕаны Иннинэн былаттан санаа бөҕө ылларабыт, бары хайда туохха айылгынан диэн ити восьмиугольник диэн аатырар дьиэбитинэн диэн көһө сылдьаммытка биһиги үлэлиибит, арай. Бастакы сыл эмиэ айылгыга кыстаатыбыт. Айылгыга онно хос биэрэллэр биһиэхэ. Итиргэ дылыттан били аймахтара буоллахпыт дии культура үлэһиттэрэ иннинэн биһиэхэ хос биэрэллэр. Онуттан бары биир сиргэ олорон эрэммит дьонно үлэлиибит. Елена Александровна Постникова баар. Аһа, киниттэн эмиэ онно айылгыга тэҥҥэ дьиэ хуйсар хайыыр. Аһа. Уоннаттан Саас буолуута халлаан сылыйыыта биһиги аны музейбытыгар төттөрү барабыт, дьиэ арыйдаан сылыйдаҕына уонна дьэ бу сайыҥҥы өттүгэр таба ыһыахтар бүтүөхтэригэр диэри дьэ музейбытыгар олороммут онно үлэлиибит. Иккис сылыгар эмиэ оннук хатыланар. Вот ол курдук үрдэ эрэйдээхтик үлэлии сырыттыбыт арай үлэ хайдах эрэ тахсыбат даҕаны курдук, ханна даҕаны быыстапкалыыр да буоллаххына оттон барыта проблемалардаах, фондан барыта хомуллан баран турар. Онтон көрдөөн булар эмиэ ирдээх уустук быыстапкаларга кинилэргэ кыттар. Вот. Оннук вот. Эти курда хырыттахпытына, чебо икки тыһынча уон икки сылга мин кэлиим, икки тыһынча уон икки сыл сылга уларыйыылар буоллулар каадыр өттүгэр Ядреева Ольга Анатольевна диэн кэллэ ол кэнниттэн дьэ биһиги кэпсэтии буолла үлэҕэ ыллыбыт Хранхранителинэн Варвара Дмитриевна Попова буолла уларыйда уонна буоллаҕына научно-технологиялар Едреева Ольга Анатольевна буолла. Дьэ ити курдук эмиэ үрдээх үчүгэйдик сэргэхтик үлэлээтибит. Биһиги ол дьиэбит уоппут суох диэбэппит. Биһиги ыһыах буоллун ыһыахха араас тэрээһиннэргэ быыстапкаларбытын иһин биир оҥорор этибит. Вот ханна-ханна көспөтөхпүтүй диэн биирдэ ШГМ дьиэтигэр бараммыт Манчаары ыһыаҕыгар оонньууларыгар онно выставкалаабыппыт, туруорбуппут улахан быыстапканы ол кэнниттэн ханна доҕор Олоҥхо ыһыаҕыгар эмиэ улахан быыстапкалар турбуттара ити курдук аахтахха иһин элбэх буолара буолуо. Вот Онтон дьэ икки тыһыынча уон түөрт сыл үүннэ. Баһылык быыбара буолла. Баһылык быыбарыгар дьиэттэн Андрей Тимофеевич Ноговицын кыайан таҕыста. Быыбарга хайа күн быыбарга кыайда даҕаны, саҥатыгар хас сыырда мин үлэбэр кэлбитим Андрей Тимофеевич тиийэн кэллэ. Көрдө, иһиттэ уонна дьэ туох кыһалҕалаахпытын барытын өйдөөтө, көрдө уонна дьэ оҥоруохпут диэн буолла. Музейы хайан да өрөтүөхпүт диэн этэн барда. Аҕыйах хоҥмото капитаннар ремоҥҥа хаччы көрөллөр буолла. Иннигэнэн буоллаана бу 2004 сыл күһүҥҥүтүттэн дьэ бу музейы оҥорон киирэн бардыбыт. Подрядчига буламмыт, аһа, били үп-харчы көрүллүбүт буолан хамсааһын таҕыста. Котельнайын ремоннааммыт, саҥа оһохтору туруораммыт, музейы дьэ олох кыһын да буоллар иһин отуннубут. Оттоммут сылааһын биэрэн бараммыт аны ис үлэтэ баар буоллаҕа дии. Туох даҕаны истиэнэ истиэнэ туга обшивка тагина барыта мөлтөөн турар этэ инньэ гынан Маны барытын ток бар таһырдьа диэки өттүн истиэнэлэрин барытын сыбаан, штукатуркалаан, краскалаан биһиги музейбытын икки тыһыынча уон биэс сыл кулун тутар уон биэс күнүгэр ровно бу Чурапчыбыт улууһун түлүктэммит күнүгэр онно дьэ, торжественно үөрүүлээх быһыыга-майгыга арыйдыбыт. Иннинэ онто ылата бу музейтан үлэлии турар. Оны тарыйарбытыгар ирде альбах этергө дылы үлэхамнас барбыта. Бу кемге боллагана биэха Максима Нюргуяна Егоровна үлэҕэ киирбитите кеме эте, ол кенеттен же Людмила Ивановна Толстовха киирбите. Бу Нюргуяна Егоровна уонна Людмила Ивановна, игин болан дьабы Григорий Григорьевич экспозиционы туруоруу диэн үлэ оланна билбиппит те биһиги улахан туохтаах үлэтин ымпыктаах чымпыктаах үлэтин олох итэргэ дылы Саҥа мебеллэри буммупукаҕа сакаастааммыт, аҕыйах да буоллар, мебеллээх этибит, инньэн антарбы экспозициябытын били музейга иһи кураанах буолла дии ол малларбытын дьэ экспонаттарбытын туруорууга улахан киһи толкуйдата даҕаны үлэлэр элбэхтэр этэ онно дьону үрдээн кыайбыппыт биһиги Нюргуена Горовна кэмигэр биһиги икки сүүс тыһыынчалаах грант ыламмыт грант ыламмыт манна эмиэ оборудование телевизор игин ылан турабыт улахан баҕайар размердаах телевизор ылбыппыт музейбытыгар онтон Ядреева Ольга Анатольевна үлэлиир кэмигэр кини улахан ситиһиитэ диэн та биһи улахан ситиһиибит диэн була-булла дьэ бу музейдар Российскай Федерация Президенин гранын биир мөлүйүөннээх граны ылан, эмиэ биһиэхэ оборудование бөҕөтүн ылан, бу интерактивный столбут диэн телевизорбыт диэн эмиэтэн ити кэмҥэ ылыллыбыттара. Мин аатым Недреева Ольга Анатольевна. Мин Чурапчытааҕы музейга икки тыһыынча уон икки сылга үлэлии киирбитим. Уонна икки тыһыынча сүүрбэ биис сылга тохтообутум. Уопсайа тоҕус аҥаар сыл үлэлээтим. Икки тыһыынча сүүрбэһис сылга мин проект суруйаммын, Президент гранын сүүбүтүм, биир мөлүйүөннээх грант. Ол проекка биһиги интерактивнай остуол ылбыпыт, күүстээх улахан компьютер, улахан телевизор. Остуолбутугар буоллаҕына, интэриэһинэй баҕайы интерактивнай карта укпуппут. Онно Аҕа дойду сэриитин түөрт ветеранын, түөрт ветераны ыламмын, кинилэр биографияларын үөрэтэммин, боевой путь оҥороммун ханнык наҕараада ылбыттарын, ханна ылбыттарын наҕараадаларын, ханна хайдах подвиг оҥорбуттарын туһунан барытын материал хомуйаммын, ону укпутум. Эбиитин ветераннар аймактарын кытары көрсүһэммин эмиэ эбии ветеран материал ылбытым, хаартыска ахтыылары, докумуоннары уонна видео материал укпуппут. Онон мин мин санаабар инник проект наадалаах уонна музейбытыгар улахан электроннай база саҕаланыыта буолар диэн диэн саныыбын. Ньаа биһиги кинилэргэ улахан махталлаахпыт. Биһиги мин махталым это все бу Попова Варвара Дмитриевнаҕа бу музейбытыгар сүүс тыһыынчалаах граны ылбыта уонна ылан баран ити биһиги Российская Федерация народнай художнига, Саха Республикатын народнай художнига Афанасий Петрович Мунхалов биир дойдулаахпыт биһиэхэ бу туох хартыына уруһуйдаан биэрбитэ Улуу Кудаҥсаны дьүһүйэн оҥорон биэрбитэ. Онно биһиги инньэн онтон ол гранынан атылаһан турабыт ити тугу хартыынаны музей ис хоһоонун экспонаттар ис хоһооннорун кэпсиир идэлээх дьоннор диэн оттон бу биллэн турар экскурсоводтар буолаллар этэргэ дылы кинилэр олох музей сирэйдэрэ буолаллар инньэ гынан кинилэриттэн эмиэ үрдээх улахан тутулуктаах биһиги үлэбит хамнаспыт кэлбит киһи хайаан даҕаны бу Чурапчы улууһун историятын ыкса билсэн барыахтаах, ымпыгын-чымпыгын барытын өйдөөн хаалыахтаах, диэн манныттан биллэн турар бу Варвара Дмитриевна биһиэхэ эмиэ улахан өҥөлөөх аан бастаан киирэрбэр кини бу историяны барытын билэр буолан дьэ кини кэпсээниттэн биһиги бэйэбит даҕаны элбэҕи иһиттэхпит, үөрэннэхпит дии. Сөп. Уонуттан бу Филиппова Мария Егоровна кэлэн биһиэхэ үлэлээбитэ. Мария Егоровна Гаммин эмиэ махталым диэн этэргэ дылы уһуйдаах улахан Мария Егоровна киирээт даҕаны манна хайдах курдук үрдүк таһымнаах үлэһит буоларын араазы көрдөрбүтэ диэн быһаччы этиэххэ наада олох этэргэ дылы хасыһан туран олох барытын үөрэтэр кини дьиҥинэн учуутал киһи быһыытынан уонна историяны кыраайы үөрэтиини эмиэ улаханнык баһылаабыт киһи буоларын быһыытынан Чурапчы историятын олох дириҥник үөрэппит киһи буоллаҕа дии. Кини экскурсиялара, кини кэпсээннэрэ, кини ырытан көрүүлэрэ, игиннэрэ барыта бу кэлбит дьоҥҥо барытыгар ананан дьэ дьоннор сөҕөллөрө-махтайаллара киһи хараҕар ортотугар ититтинэллэр. Уонуттан кини киниэхэ өссө биир түгэҥҥэ улаханнык махтана этибит. Биһиги бу Андрей Андреевич Саввин туһунан бэйэтин туһунан кинигэ олох тахса илик кэмэ буолла дии. Эп биир эрэ кинигэ тахсан турар кэмэ оччолорго ким Екатерина Назаровна Романова доктор исторических наук редакциятынан бу монография пища якутов да развития земли диэри тахсыбыта тахсыбыт кэмэтэ китинчэ биэс сыллаахха уонна атын туох да бэчээт суох ол кэмҥэ кини дьэ Андрей Андреевич туһунан олох мин кинигэ хоруйуохтаахпын биһиги кинигэ хоруйуохтаахпыт диэн ылсан туран олох дьэ үөрэтэн фондаттан олох арахсыбакка өссө киирэн куоракка үлүлээн хасыһан Савин туһунан кинигэни оҥорон таһарда. Үтүө күнүнэн күндү доҕоттор Мин Филиппова Мария Егоровна диэммин, бу Андрей Андреевич Саввин аатынан Чурапчытааҕы этнография уонна история музейыгар икки тыһыынча уон биэс уонна уон аҕыс сыллаах сылларга үлэлээн ааспытым. Мин буоллаҕына бу уон биэс сыллаахха күһүннээҕи киирбитим уонна Ровнай Китай чугун алта сыллаахха Андрей Андреевич Саввинмыт сүүс сүүрбэ сыллаах юбилейа буолар улахан тэрээһиннээх сыллара үүммүттэрэ. Инньэ гынан биһиги бу сыл сүрдээх-түбүктээхтик үлэлээбиппит. Мин буоллаҕына бу музейга баар материалы хомуйан, бэрийэн уонна эр туохха Николай Саввич Соловьев хомуйбут матырыйаалын түмэн, ону таһынан ИГИ архивыгар киирэн эмиэ үлэлэһэн уонна национальнай библиотекалары кытта холбоон ити саха төрүт өйүн-санаатын чинчийээччи, этнограф, учуонай Андрей Деверсавин диэн кинигэни хомуйан таһаарбыппыт. Бу иһин балачча улахан таһаарыы буолар. Бу кинигэ буоллаҕына, оттон атын кинигэлэртэн иһин балачча уратылаах. Биһиги Андрей Андреевич Савин биографиятын, олоҕун, кини туһунан ахтыылары барытын түмэн уонна кини бэйэтин суруйбут хаһыакка хатылаабыт уон статуятын киллэрбиппит. Оны таһынан буоллаҕына Бу ИГИИ-ттэн элбэх матырыйаалы ылбыппыт, ол эрдэттэн ким Валентина Дмитриевна уонна Варвара Дмитриевна буоланнар хомуйбут матырыйааллара баар этэ, ону туһаммыппыт. Ону таһынан было ити библиотека үлэһиттэрэ манна улахан көмөнү оҥорбуттара. Онон биһи Саргылаана Васильевнаҕа сүрдээх улахан махталлаахпыт. Ол курдук буоллаҕына Кин бу Андрей Андреевич Саввин э үлэлэрин ханнык кинигэҕэ туһаммыттарын уонна ханнык учуонайдар туһаммыттарын, кандидатскай, докторскай диссертацияларыгар э туһаммыттарын туһунан материаллар манна киирбиттэрэ. Ол биллэн турар бу Андрей Андреевич таһымын наһаа улаатыннарбыта. Ону булланна бу кинини мин учуонай диэн тохтообутум. Кинилэрбитим аата тоҕо диэтэххинэ учуонайдар учуонайдара буолар. Кинилэр Андреевич тоҕо диэтэххинэ бу саха этнографиятын олоҕун дьаһаҕын туолбар культуратын үөрэтэр дьоннор бары кэриэтэ Олох кинини туһаммакка үлэлээбит биир да учуонай суох. Ол иһин бэйи мин итинник ааттаан турабын. Бу икки тыһыынча уон алта сыл музей дьыалатыгар Чурапчы улууһугар музей дьыалатыгар үрдээх элбэҕи биэрбит сыл буолар. Бу сыл хаҕаланна дьэ улахан хамсааһыннар. Олох хас биирдии музей нэһилиэккэ музейдэр бааллар, дьигинэн уруккуттан бааллар. Огунан баран тохтоон хаалбыттар диэн, үлэлээбэккэ турбуттар диэн оннук туох момент ирдээх элбэх этэ. Ол музейдар бука бары дьэ өрө тураннар бу музей ылыгар музейдарын сөргүтэлээх кыбардар нэһилиэктэр. Туох даҕаны үрдээх улахан хамсаатынан таҕыстылар уонна биһиги манна Нэһилиэк историята музей экспонаттарыгар диэн аны выставка оҥордубут. Нэһилиэктэринэн дьэ хас биирдии нэһилиэк бэйэтин музейдарын малларын киллэрэн дьэ биһиги музейбытыгар сылы быһа выставкалаатыбыт. Инньэ гынан дьон бөҕөтө ыһырытта, дьон бөҕө көрдө. Бары даҕаны улаханнык астынныбыт бу выставкаттан. Нэһилиэктэр сүрдээх тэрээһиннээхтик киирэллэр этэ. Адьас ирдэбил туох да күүстээх-күүстээх уонна бастакыттан улахан үчүгэй таһымнаахтык барбыта уонна кэнникитиэр эмиэ олох таһыма улааттар улаатан киирэн барбытыттан маннык быыстапкалыыр таһым. Сөп. Ана ити ити сыл эмиэ биһиги бу нэһилиэктэринэн эрэ муурданы хуктаахпыт диэн болла Андрей Тимофеевич ыҥырылла туох буланнааххытый диэн государственнай музейдары куораттан ыҥыран таһаттыхайын диэн болла. Вот. Инде гынан дьэ, э, эмиэ улахан күрээннэх үлэҕэ түстүбүт. Э, ол курдук э, түөрт биэс музей кэллэ биһиэхэ. Ыҥырыыбытын быһыгын баккалар диэн сөп. Ярославскай атынан Саха музейа, Национально-художественный музей, музыки, музей музыки, фольклора, ону таһынан өссө ханнык этэй? Хомус музейа, ону даже Бүлүү музейа кытта биһиги бу быыстапкабытыгар үс күн ыытылынна. Дини государственных музеев в Чурапчынском улусе диэн. Ол адьас улахан хамсааһын таҕыста киһи бөҕө таһырытта тыһынчанан киһиритtä манна бу биһиги музейбытыгар диэн ити айылгынан диэн Одьулууҥҥа диэн дириҥҥэ кытта таххаһырытталаар инньээн олох Тагеладжон бөҕөтө иһирдьэн, манна хамсааһын бөҕөтө буолан, үрдээх улахан түбүк биһиэхэ биллэн турар түбүктээх этэ гынан баран дьэ бу тэрээһинтэн эмиэ биһиги улаханнык астынабыт билигин даҕаны кэпсиибит ил туһунан вот ол кэнниттэн Дьокуускай куоракка сокровищница Якутия диэн ити Кондоргамир дьиэтигэр баар. Сайын киирэн дьэ эмиэ быыстапка лааһын буола сокровищница Якутии. Иннин бу бу сокровищницата биллэн турар саха иһириннэрэ дьоно сылдьар буолбатахтар манна кэлбит омук сириттэн кэлбит ыалдьыттары кытта сырытыннараллар элбэх элбэх киһини ааммастан анны диэччилэр иннинэн биһиэнтэ билэн булахпыт диэ

Хатылытааҕы филиал икки тыһыынча уон алта сыллаахха аһыллыбыта. Михаил Ефимович Николаев кэлэн музейга сылдьан баран сүрдээх үчүгэйдик этэн барбыт этэ. Бу школьнай музей болоччолорго туох диэн. Бу маннык суолталаах музей хайдах даҕаны оскуола музейын статуһугар олороро табыллыбат. Маны статуһун көрүөххэ наада. улаатыннарыха наада диэн этэн барбыт этэ. Ньэнэн баллаҕына бу кини эппит накааһын толорон диэхэ наада. Биһиги дьаһалтабыт, иккитин чоҕунаттаһаллахха чоловуга эмиэ баһылык Андрей Тимофеевич Ноговицын бу дьаһала толорбуппут. Иккитин чоҕунаттаһаллахха балаҕан ыйы манныгы күнүгэр бастакы үлэһиттэр уже киирбиттэрэ. Үлэҕэ ол курдук заведующайынан хатылы филиалын заведующайынан Марфа Владимировна Чичигнарова. Кини, кини ол кэмҥэ даҕаны иһин биир ити музей үлэһитэ. Ити музейга уже үлэлээбит араппыт киһи буолла дии. Биһиги материально-техническэй базабыт бөҕөргүүрүгэр эмиэ улахан үлэлэр бараллар. Манна бу кэнники сылларга сыллардааҕыны этэр буоллахха, биһиги икки тыһыынча сүүрбэ икки сылга Үрдээх үчүгэй туох субсидия ылан турабыт, ол курдук Саха Республиката бюджетиттан көрүллүбүт субсидия баар за на техническое оснащение муниципальных музеев диэн. Манна биһиги мөлүйөн икки үһүс тыһынчаны ылан турабыт, иннинэн манна оборудование бэйэтэ ыламмыт, бэйэбитигэр, бэйэт музейбытыгар диэн Хатылтааҕы филиалбытыгар диэн саҥа бородууксуйаны ылламмыт билигин үлэбит-хамнаспыт онон онон туттаммыт, ону туттар буоламмыт билигин үрдээх үчүгэй хардары эрэ киһи ыытар мероприятиелара гиннэрэ быдан таһымнаах буоллулар диэн үчүгэй көстүүлээх буоллар диэн мэлитиэхпин наада. Манна мин улаханнык махтанабын бу дьэ Сахая Романовна Никоноваҕа кини биһиэхэ үлэлии киирэн баран бу маннык проектарга үрдээх чугастык ылсан үлэлээн уонна ситиһиилээхтик үлэлээн бу кэлбиттэ кэлбитэ Саха Романовнаттан бэйэтэ эдэр киһи уонна аныгы киһи буолан үрдээх үчүгэй сэргэх көрүүдээх киһи киниттэн Манна ыытар тэрээһиннэрбитигэр эмиэ саҥалары киллэриилэр үһүрдээх элбэх. Уонаттан бу документация да өттүгэр, бу уонна саҥаны айыы да өттүгэр, саҥа проектарга да үлэлииргэ кини дьахай биһиэхэ үрдээх элбэҕи оҥорон барда. Вот, это барда диэбиттиэбин, быйыл күһүн киниттэн атын сиргэ көһөн үлэлии сылдьар. Вот, Сөп. Онуттан бу биир саамай улахан элбэх хааччылаах туохпутунан ситиһиибитинэн буолар бу икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сылга эһиил буоллаҕа дии. Сүүрбэ түөрт сылга Российская Федерация көрөр бюджетиттэн көрүллэр накапитальный ремонт музеев диэҥҥэ киирсэммит биһиги уон аҕыс мөлүйүөнү чэ быһаҕынан эттэххэ ылар ыллыбыт ылар буллубут бу үбүлээһин аттан икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыл саҥатыгар буолара буолуо уонна атта икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сылга бүтүөх капитандар ремонт проегын сметатын оҥоруутугар үрдээх улахан эмиэ үп-харчы наада буолар эбит эбит Онуттан биһиги биллэн турар манна улууспут дьаһалтатыгар Степан Анатольевичка тус бэйэтигэр олох дириҥ махталбытын итэбит. Холобура бу сметнай документациятын оҥорууга бу мөлүйүөҥҥэ чугаһыыр үп-харчы көрүлүннэ. улус өттүттэн. Бу докумуоннарыттан эмиэ тиһэҕэ тиэрдиигэ эмиэ биллэн турар Сахайар Маанабына күүһэ көмөтө манна үрдээх улахан. Фондабыт туһунан этэр буоллахха, билигин биһиги музей бытыгар алта тыһыынчыттан тахса экспонат баар диэн биһиги билэбит уонна хараллаһатар диэн уоннаттан бу экспонаттар дьигинэн күннэтэ да буолбатараттан сылга иһин балайдаҕына эбиллэллэр эбиллэллэр бу бу дьоһун бэлэх диэн сүрдээх үчүгэй биһиэхэ рубрикалаахпыт бу манна буоллаҕына биһиэхэ экспонаты бэлэх аҕалбыт дьону хайаан даҕаны биһи сырдатан иһэбит, таһаан иһэбит. Биһиэхэ дьон сүрдээҕин баҕаран тураннар бэйэлэрэ экспонат бэлэхтииллэр. Ол курдук, чэ, холобура мин бу кэккэ бу кэнники сылларга кирбит экспонаттартан мин этиим этэ бу биһиги музейбытыгар Мындаҕаайыга олорор Николай Григорьевич Михайлов бэйэтин аҕатын аҕата тутта сылдьыбыт малларын биэрбитэ ол курдук кини аҕата буоллаҕына туохха аналлаах күн таһаҕаһын таһыыга сылдьыбыт киһи буолар эбит инньэнэн дьэ оҕолонтон бу сүрдээх улахан теманы арыйар наадаттан ол Онно биһиэхэ сөптөөх экспонаттарбыт суохтарын быһыытынан киниттэн көрдөспүппүтэ дьэ быһа гыммакка кини биһиэхэ кини аҕатын малларыттан биһиэхэ бэлэхтээн турар. Холобура, бу тиэмэҕэ этэр буоллахха өссө бу Николай Рязанскай диэн бу Аммаҕа олорор үрдээх үчүгэй худуоһунньук киһи баар. Кини эһэтин туһунан эмиэ эһэтэ буоллаҕына эмиэ ааллаах бүгүҥҥэ сылдьыбыт киһи буолар старостин аха биригэдьииринэн хаста даҕаны сылдьыбыт киһи болар иннинэ кини иһэтин үрдээч үрдүк бу хаттыынаҕа суруйан бу сетте дабаан диэн сирдэрин хайаларын дабайан туралларын руһуйдаан биһиэхэ бэлэхтээбитэ бу биһиэхэ эмиэ биир күндү бэлэх буолар биһиэхэ кэмиттэ кэмигэр буолар быыстапкаларбытыгар темаларынан көрөннөр сыһыаннаах дьоннор кэлэннэр бэйэлэрин бэлэхтэрин биэрэллэр онно холобура Дьэ, бу кэнники сылга киирбит бэлэҕэтэ буоллаха бу Вышивка крестиком бу биһиги көһөрүллүүгэ барбыт дьоммутун аналлаах мемориалбытыгар турар ийэлээх уол памятнигын ким оҥорбут эбит Григорьева Баишева Татьяна Никитична крестигынан сүүһүрдэ высыпкалаабыт эбит ону оҕолоро то онда кини билигин суох кэриэһин этэригэр буолманы музейга бэлэхтээтин диэбит эбит иннинэн оҕолоро кэлэннэр олону бэлэхтээбиттэрэ үрдээх долгутуулаах буолбута Музей фондата сүрдээх улахан очеркка турар буолар. Музей туһунан закон бар, Российская Федерация закона, иннинэн бу фонда үрдээх улахан очеркка турар, Российская Федерация этэргэ хараҕын далыгар сылдьыахтаах бу хонтуруолга сылдьыахтаах фонда буолар. Манаттан Кэнники сылларга КАМИС диэн комплекснай автоматизированная музейная информационная система диэн туох бар программа бар. Ол ол программаҕа биһиги бу музейбыт фондатыттан экспонаттары хайаан даҕаны киллэрэн иһиэхтээхпит диэн. Иннинэн билигин главный хранитель Людмила Ивановна күннэтэ онон дьарыктанан дьэ бу билигин син балай даҕаны элбэх экспонаттары бу манна укта бу музейный каталог буолар. Күн бүгүн үлэлии сылдьар Мохначевская Василина Васильевна экскурсоводунан Василина Васильевнаныттан мин директор киһи буоларын быһыытынан кинини үлэҕэ ылбыт киһи киһи буоларын быһыытынан олох сыыстарбатах эбиппин диэммин бүгүн бигэтик эрэллээхтик этэбин Василина Васильевна эдэр киһи гынан баран дьэ үрдээх хасыһан оҥороро үлэтин тиһэҕэ тиэрдэрэ элбэҕи билэ сатыыра уоннаттан бу эмиэ кэлбит дьоҥҥо кинилэргэ эмиэ бэйэтин информациятын үрдээх силик тиэрдэрэ миигин улаханнык астыннарар онон бу Василина Васильевна инникитин даҕаны өссө үчүгэйдик үлэлиэ диэмит биһиги таһаарылаахтык үлэ диэммит улаханнык эрэннэрбит. Бу кэнники сылга мин Лазарев Илья Ильиһи үлэҕэ ылан турабын. Илья Ильич диэн эмиэттэн эдэр киһи буолар. Бу чөрөпсүбүтүгэр эмиэ биир туспа суоллаах-истээх уус киһи быһыытынан биллэр кини. Маннаттан итиэхэ наада Илья Ильич эмиэттэн музейга үрдээх сыстаҕаһын сыстаҕаһа бастакы, бастакы күннэртэн биллибитэ. Бу быыстапкаларбыт туруоруулара быыстапкалары өссө тупсаҕайдык туруоруу диэххэ наадабыт да. Маннаттан Илья Ильич улаханнык сыһыаннааҕа билиннэ. Билигин үлэтигэр лаппа үчүгэйдик киирдэ диэн этиэххэ наада. Мин бу эдэр киһиниттэн хайгыы көрөбүн уонна өссө дааны биһиги эрэлбит киниэхэ иннибитигэр. Бу саҥа технологиялары кини үрдээҕин үчүгэйдик туттар эбит диэн то биһиги эрдэттэн ыларбытын аны билэр этибит ол курдук дьэ бу компьютернай үлэлэр да буоллунар уһаныы да өттө буоллун дизайн да өттө буоллун кини барытын ыстаҕас буолан билигин биһиги үлэбитигэр дьэ кини улахан суолталаах киһи болар Биһиэхэ аттан тиэх үлэһиттэр биллэн турар эмиэ биир улахан дьоһун миэстэни ылаллар биһиги коллективпытыгар. Уопсайынан биһиги коллективпыт мин үчүгэй диэн диэн бэйэм сыаналыыбын ол курдук үрдээх талааннаах дьоннор биһиги оттоботугар бааллар. Холобура Дарамаев Владимир Владимирович эмиэ биһи музейбытыгар үлэлээбит араатта мин мин быдан иннибиттэн үлэлиир. Кини тан бу Владимир Владимирович туох буоллаҕа диэн Саха Республикатын норуотун маастара, көмүсчүт, көмүс ууһа, ону таһынан хаар-муус оҥоһуктарга эмиэттэн бу биһиги село, Чурапчыбыт селото олох киниэхэ уһук буолбат. Күн бу быйылгыга диэри даже вот киниттэн мана чугастаан олорорун быһыытынан биһиэхэ сүрдээх туох Үчүгэй удобнай даҕаны сторож быһыытынан олох билигин туохтуубут киниттэн элбэҕи туһанабыт диэххэ наада. Сөп. Онон Иван Владимирович Аммосов эмиэ үлэлээбит иһин балайда буолла. Манна бэйэбит этэргэ дылы манна доҕордоһоммут этэргэ дылы билигин баанньата оһуох тугу даҕаны сатаан гыммаппыт. Туох баар электрика буоллун, туох баар оҥоруу буоллун, барыта Иван Владимирович чиэрэс буолар. Быйыл мин үлэлээбитим уон икки сылын туолла, оруобуна уон икки сыл буолла. Мин китинчэ уон биир сыллаахха сэтинньи манныгы күндүгэр музей дириэктэринэн бирикээһим тахсыбыт буоллаҕына, Икки тыһыынча сүүрбэ үс сыл быйыл күһүн сэтинньи манныгы күнүгэр мин бэйэм баҕабынан уурайаммын билигин научнай сотрудникка көһөн олоробун. Вот. Уонна бу директорынан буоллаҕына Захар Афанасьев Анасич киирдэ. Мин бэйэм этэргэ дылы ыҥырбытым кинини. Бу үлэҕэ киирэн үлэтэ мин научнай сотрудникка көһүөм этэ диэммин Вот. Иннен антан кини сөбүлэһэн билигин үлэлии сылдьар. Федосия Афанасьевич депутаттар Советтерин председателин үлэлии олорон биһиэхэ көмөтө үрдээх элбэх этэ. Курдук хас биирди биһит тэрээһиммитигэр эмиэ киниттэн үрдээн сүбэ ама буолан, поддержка буолан кэлбитэ бу күнгө диэри туох даҕаны Биһиги Андрей Андреевич Саввиммыт туһунан туһунан буолбатах. Андрей Андреевич Саввиммыт үлэлэриттэн холобура «Гончарное ремесло Уякутов» диэн кинигэтэ кинигэ бэчээттэнэн таҕыста. Бу үрдээх улахан иһитиһии буолар. Ити барыта үйэтити комиссиятынан Афанасий Афанасьевич эмиэ бэйэтэ курьеруйдаан ити кинигэни таһааттардыбыт. Уоннаттан Эссе даҕаны инникитин инникитин үлэлиэхтээхпит. Бу кини сайын үлэлэрин таһаарыыга, бэчээттээһиҥҥэ. Уонаттан бу биир улахан ситиһиибит диэн бу кинигэни таһаарбыппыт кэнниттэн Америка учуонайдара бу маны таба көрөннөр билигин Бу кинигэбит английскайдыы э, тылбаастанан э, Америка э, сиригэр бэчээттэнэн таҕыста. Инньэ гынан э, ханна эрэ аан дойдуга тахсыбыт курдукпут биһиги э, уоннаттан э, национальная библиотека э, бэчээттэтин таһарбыт буолан кини эмиэ бу, бу, бу кинигэтин э, туохха Владивосток куоракка эмиэ конкурска кытыннаран эмиэ манна номинация ылан турар. Инньэ гынан бу үрдээх үчүгэй э, туохтаах эйгэлээх кинигэ буолла. Сөп, инникитин даҕаны бу Савин үлэлэрин таһаарыыгаттан биһиги улахан эрэллээхпит, таһаарыахпыт диэн. Ити курдук биһиги бу музейбыт сэттэ уон биэс сыллаах историятыгар үгүс киһи оттон үлэлээн аастаҕа Чурапчыбыт историята кэпсэнэр музейа буоларын быһыытынан бу музей музейы биһиги өссө салгыы сайыннарар, өссө салгыы дьонун тириэһиргэтэр гына оҥорор, тупсаҕай көстүүлээх гына оҥорор биһиги оттон иэстээхпит, билигин үлэлиһэ дьоннор, оннук оҥоруохтаахпыт диэн баҕалаах биһиги үлэлии сылдьабыт. Оттон дьэ бу музей Сэттэ уон биэс сыллаах юбилейынан биһиги ветераннарбытын онуттан бу биһиэхэ сыһыаннаах кыраайы үөрэтээччилэри ону таһынан биһиги музейбытыгар сыһыаннаах салайааччыларбытын эҕэрдэлиибит уоннаттан барыгытыгар дьолу-соргуну баҕарабын биһиги Чураччыбыт музейа инникитин үүнэ чэчирии сайда турдун диэн баҕарабын Андрей Андреевич Савины үрдээх чугастык санааммын уонна кини аатынан коллективы үрдээх күндүтүк ханыыбын Оксанан музейга киһи төһө баҕарар айымнаахтык үлэлиир кыахтаах, онон дьэ эдэр үлэһиттэр өссө күүрээннээхтик хамсаан, үлэлээн Билим коллегалар бар, уже подругалар бар. Мен баҕарыым этэ дьолу, кытаанах доруобуйаны маннык билсиһэ туруохха. Музейбыт сайда турун, турдун, уонна бэбэбэтин сүтэримиэххэ диэн. Пока!